Insellmilkom u nilqakom għal episodju ieħor ta' Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa jiena niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu xogħolhom. Illum imiss l-awtur ta' Next li huwa Mark Camilleri. Camilleri huwa aggradwat fl-Istorja bil-Baċellerat tal-Edukazzjoni mill-Università ta' Malta. Hu ilu jgħallem għal dawn l-aħħar tmintax-il sena, fejn fil-preżent huwa Assistent Kap ta' Skola fi skola primarja tal-Istat. Kiteb bosta rumanzi u nuvelli polizjeski. Imma ngħaddu issa għall-qari tas-silta. L-Epifanija ġabet magħha, minflok faħam taħt l-imħaded, temp b'intenzjonijiet imċajpra għall-futur qarib. Ir-riħ ivenven u jissara mat-twieqi msakkra sew, qisu jrid jaqlagħhom miċ-ċaċċis sabiex juri snienu, u sħab tqil griż donnu bil-viżtu għal li ġej, taw palata lill-buri ta' Rudolf Cini. Għax kien diġà għamilha fatta li jekk kif qed lilha terġa' taqbad ix-xita, li ma kinitx waqfet tista' tgħid il-lejl kollu, kien ħa jasal ix-xogħol dik is-siegħa tard. Iżda iżjed minn hekk, Ayla kellu aptit iqum minn qalb il-friex taħt dawk is-saffi ta' Kutri sabiex iwettaq dmiru ta' sid responsabbli f'dak it-temp skifuż. Għax hu biss kien baqa' jieħu l-intrigu li joħroġ lil Sammy ta' kuljum, xemx u xita. L-iżveljarin infurmah b'ċertu sadiżmu illi kienu għadhom kemm saru is-sitta neqsin kwart. Kien jonqsu biss siegħa biex ma jibilgħux fit-traffiku. Almenu llum it-tfal m'għandhomx skola, qal lill-ksieħ ixoqqlu l-qarquċiet ta' widnejh kif feġġ mill-bieb qalbah ta' barra. Rudolf Cini, u hu jipprova jlaħħaq mal-pass mgħaġġel ta' Sammy, mexa qalb l-istess nofs tużżan Għawdxuh li bħalu kienu mbuttati mir-rutina kważi reliġjuża sabiex iterrqu t-toroq ta' Santa Venera f'dak it-temp u f'dak id-dlam. Il-German Shepherd ukoll kien tgħallem ir-rotta tal-passiġġata b'għajnejh magħluqa. Fejn jgħolli siequ mal-istess kantuniera, fejn jieqaf ixammem u fejn le. F'kemm trott salib kienu ġa lestew nofsha. Minn Triq Karini ġibed fuq il-lemin fejn it-triq kienet tagħti ġieħ lil qassis poeta Ħamruniż u kenn lil ringiela garaxxijiet imħarsa minn binjiet għadhom imkeffna fid-dlam. Semi, ħames snin magħluqa u kelb żvelt għall-aħħar, donnu ntebaħ li sidu kien mitluf f'tilja ħsibijiet. Għaliex is-soltu malli kienu jaslu quddiem il-garaxx żdingat, kien minnufih iħollu ċ-ċinga sabiex iħallih jiżwoga ftit. Newwaħ tnejna l-attenzjoni. Iżda Rudolf Cini kien għadu xxukkjat bil-ħsarat strutturali li ġarrab il-garaxx matul il-lejl. Wieħed mill-ħitan tal-bricks kien nofsu mġarraf u fil-bqija kien hemm konsenturi tal-biża'. Sammy kien għadu jistenna fuq ix-xwiek. Cini ħares lejn l-arloġġ. Ma kellux triq oħra. Mill-but tal-ġakketta ħoxna ħareġ il-ballun tat-tennis ħadrani u għadda bulu qalb ir-riħa taqsam ta' ħara u l-munzelli miġmugħa taż-żibel. Sammy ħarab għal warah. Good lad, Sammy boy! Ċini daħal jistken mill-irxix. Beda jtella' u jniżżel jibgħatx messaġġ lill-imgħallem sabiex javżah li kien hemm ċans kbir li ma jasalx fil-ħin. Ayla ntebaħ li Sammy kien waqaf quddiemu jferfer denbu biex juri kemm tassew kien good boy. Iżda Cini ma damx ma nduna, b'xokk akbar minn dak ta' qablu, li l-kelb, mhux il-ballun aħdar kellu f'ħalqu. U issa wasal il-mument illi niltaqgħu ma' Mark Camilleri li qiegħed hawnhekk. Kif inti Mark? Tajjeb ħafna. Grazzi tal-istedina. Grazzi inti talli aċċettajtha. Nibdew bl-ewwel mistoqsija. Mark, il-ġeneru tal-letteratura li tikteb inti, id-detective novel, Mhux ġeneru komuni fost il-kittieba Maltin li jiktbu letteratura fittizja. Letteratura investigattiva dwar qtil, prostituzzjoni, anke ta' natura spekulattiva, hija komuni iżda mhux fil-ġeneru fittizju. Min-naħa l-oħra, m'hemmx dubju li l-ġeneru huwa popolari mal-qarrejja Maltin daqs kemm hu popolari ma' qarrejja minn pajjiżi oħra, Agatha Christie, George Simenon, Edgar Allan Poe u bla dubju Arthur Conan Doyle huma ismijiet familjari ħafna ma' qarrejja Maltin. Kif tispjega dan il-paradoss? Forsi għax huwa diffiċli li tpoġġi xenarju ta' misteru kriminali f'kuntest Malti? Jew huwa każ ta' tradizzjoni letterarja li l-Maltin jaqraw iżda ma jiktbux letteratura ta' dan it-tip? Tajjeb, mistoqsija interessanti ħafna. Jien naħseb hija kwistjoni taż-żewġ. affarijiet. Jiġifieri għandna tradizzjoni letteraria nieqsa ħafna minn dan meta tikkonsidra illi l-predeċessuri tiegħi huma biss tnejn dal-aħħar 70 sena, 80 sena, jiġifieri nitkellmu fuq Iva Muscat Azzopardi li kiteb tliet kotba fi spazju ta' xi 15-il sena jekk idhirli sew, bejn it-38 u l-bidu tal-ħamsinijiet, U kellek warajh imbagħad il-Mibki Pawlu Xiereb li kien Aġent il-President ta' Malta li kiteb tliet kotba wkoll marbuta ma' din il-ktif fi żmien xi spazju ta' tlieta erba' snin. U mbagħad minn dak iż-żmien 'l hawn kellna rumanz polizjesk komiku wieħed. Il-bqija ma kienx hemm iktar. Jiġifieri qabel ma ħriġt l-ewwel novella tiegħi hemm vakum ta' madwar kważi għoxrin sena. Hija paradoss. meta tikkonsidra kemm jikkonsmaw kotba romanzi polizjeski bl-Ingliż u b'lingwi oħra, il-Maltin. Hemm forsi għaliex imdorrijin naqraw b'rakkonti kriminali fil-ġurnali, allura ma ħassejniex il-ħtieġa li forsi jinkiteb. Hija xi ħaġa li onestament anki mil-lat akademiku, hija xi ħaġa li nixtieq li nidħol fiha 'l quddiem għaliex huwa anki għalija hu misteru fih innifsu. Għaliex ovvjament aħna għandna tradizzjoni ta' storja kriminali, anki jekk tqabbel ma' pajjiżi Ewropej oħra, li jekk niftakar tqabbel per capita pereżempju aħna mal-Iżlanda pereżempju, għandna rata ta' delitti fis-sena li ħafna ogħla minn tagħhom. Mentri huma, ovvjament, għandhom tradizzjoni letterarja ta' ta' romanzi polizjeski li hija ferm aqwa minn tagħna. Allura hemmhekk joħroġ iktar fiċ-ċar il-paradoss li konna qed insemmu. Jista' jkun il-fatt illi ningitaw l-espressjoni aħna ngħidu the devil is in the details, right? Allura għal forsi dak li jkun jipprova jidħol dan il-ġeneru sabha forsi diffiċli għaliex ovvjament tinkludi ħafna xogħol li tisir qabel tibda l-kitba vera propja. Da, jekk qed nibda nikteb ktieb nista' nagħmel riċerka, ħa nikteb rakkont fittizzju, ma mhux se nidħol fir-riċerka illi xi kultant ikun nidħol jien li tagħmel ħafna konsultazzjoni ma' nies differenti. Jgħidu kif ikun se jkun jagħta qalbu wkoll. Nista' jkun.
Grazzi issa. Kemm sibta diffiċli jew faċli toħloq ix-xenarji u l-karattri tal-istejjer tiegħek? Dment li l-mudell ta' dan it-tip ta' letteratura huwa kważi esklużivament barrani, kif konna qed ngħidu fil-fatt.
Minn dak il-lat, ironikament naħseb hija waħda mill għaliha l-kitba hija fażijiet differenti. Il-fażi tar-riċerka qabel hija sabiħa daqs il-fażi tal-kitba fiha nnifisha. U nispjegalek għala. Waħda mill-affarijiet li nagħmel jiena, apparti ovvjament nikkonsulta jew permezz tal-emails jew permezz ta' telefonati jew permezz ta' intervisti wiċċ imbwiċċ ma' pulizija, tobba, forensiċi, eċċetera, kwalunkwe espert. Għax jekk trid tikteb fuq dan l-affarijiet trid tkun trid tagħti l-impressjoni li inti espert, għalvolja mien espert ebda qasam dal-każ. Hija wkoll il-fatt li inti tmur fuq il-post. Din hija deċiżjoni li inti tieħu fil-bidunett qabel tibda tikteb kwalunkwe rumanz, anki serje, li inti ddeċiedi jekk inti se tagħmlu f'setting, xenarju, fittizzju jew se tagħmlu f'xenarju jeżisti veru. Sta jekk tagħmiltu f'xenarju fittizzju u tevita kwalunkwe problema li se tinqara'. Imma jiena rrid li n-nies jistgħu jempatizzaw u jirrelataw mal-kitba jekk ikun f'post li huma jafu. Kelli diversi drabi nies illi qalu isma' jien nista' nittawwel noħroġ nittawwel mill-gallerija u nara triq eżatt fejn fejn għamilt jiġi dak id-delitt. Jew jiena mmur nixxi minn hemm ta' jew jien ngħaddi minn hemm. Dik allura din nies iktar qed ikun jistgħu jitlu jistgħu jitlu fl-istorja. Waħda mill-affarijiet li nagħmel hija li mmur fuq il-post u niġbed diversi ritratt minn diversi angolaturi, eċetera, eċetera, jekk triq u one way għall-argument, jekk eh, f'dik triq Jekk dik hux diżabitata, eċċetera eċċetera. U għalija jiena anke karattri mhijiex daqshekk diffiċli għaliex jinħobb nistudja ħafna nies, sensu jekk jgħaddi persuna isma' ngħid ah, dan interessanti, naf għandu mod kif jimxi. Għandu mod kif jitkellem, għandu mod kif ixejjer idejh biex jitkellem. Dak huma kollha Jisom character study kif jiena mbagħad jgħinuni biex nattwa dak li nixtieq ikolli f'moħħi. Għal ma nsibx daqshekk diffiċli. Ehm, ovvjament li għandek vantaġġ hija li hija Malta, għandek iċ-ċaqan. Tittevita repetizzjoni. Għax dawn m'għandniex xi mijiet tabliet minn fejn tagħżel, jiġifieri jien nipprova kemm jista' jkun nvarja daqsxejn għax inkella dejjem l-istess postijiet, eċċetera. Anki nies tal-positiviżmu taqbad magħna, tipo jekk l-argument ħa post li definitavament indaħħal dejjem, pratikament, ovvjament barra l-Belt u l-Furjana, Furjana minħabba d-depo u l-Belt għax hija l-Belt Kapitali, jew wara Ħal Twelidi, almost dak jidħol dejjem. Issa taf iddaħħlu b'mod minuri, Ġa xena, taf iddaħħlu ferm iktar. Ovvjament u barra taslima, x'taslima huwa fejn fejn jgħix l-Ispettur Gallo, jiġifieri dak forsi li jitlu. Ma le ma nsibx daqshekk diffiċli biex nikteb u noħloq. B'kuntrast ma' karattri klassiċi ta' detectives bħal Poirot, Colombo, Sherlock Holmes u ħafna oħrajn, l-Ispettur Gallo m'għandux xi talenti enormi. Huwa personaġġ pjuttost normali għalkemm b'personalità u sfond personali kumplessi ħafna. F'dan is-sens, joqrob aktar lejn id-detectives tal-kittieba moderni mill-Iskandinavja, tipo l-Ispettur Konrad Sejer ta' Karen Fossum jew l-Ispettur Erlendur ta' Arlandur Indridesen. Taraha tendenza moderna tal-ġeneru din? Jekk tara minn fejn telaq il-crime noir, li minn żmien Poirot, minn żmien Sherlock Holmes, niżlu dak id-directives kollha, għal għas-sittinijiet meta tfaċċaw l-awturi Żvediżi, l-Amerikani, eċċetera, kien hemm shift, bidla qawwija fil-mod fil-mod ta' ħsieb. Ġifieri ma baqgħetx iktar iktar din ix-xena fejn għandek setting ta' delitt li jsir ġo dar u inti tipprova ssib minn hemm. Aħna morna iktar dak li ngħidu crime procedural. Jiġifieri iktar jixbah il-proċedura eżatt kif issir investigazzjoni ta' pulizija. Fejn għandek ukoll rabta kbira ma' x'jiġri fis-soċjetà in ġenerali, illi d-delitti huma frott, riżultat tat-tibdil li qed isir fis-soċjetà. Ovvjament B'konsegwenza t'hekk, ma baqax il-pulizija, dak pulizija, dak karatt ta' pulizija li huwa ġenju li jsolvi kollox bl-intuition, eċċetera. Anki, anki, anki il, anki l-kunċett ta' intuition beda jinbidel. L-intuition iktar xi ħaġa li kienet iħoss fil-gut tiegħu l-pulizija, iktar milli xi ħaġa li sa ġenjali li. Ovvjament, mhux qed ngħidlek il-merita Sherlock Holmes, ovvjament huwa, huwa il-muntanja tal, tal-polizjesk, imma mbagħad ovvjament bdejna nimxu iktar fejn la aħna qed nitkellmu fuq polizjesk li huwa frott is-soċjetà, allura anki l-karattri huma frott dak li qed jiġi fis-soċjetà. Ma baqax ikollna iktar pulizija li huma pratikament jisom perfetti. Sar għandek pulizija mġarba minn dak kollu li ġeddu minnhom personali. Issa, ovvjament, fis-sistemi Skandinavi ehm, l-Ingliżi u kollha il-Britanniċi bdew resqu lejn il-pulizija li Jimxu iktar fuq xogħol hard work u sagrifiċċju u li inti tiġri wara kull traċċa li jista' jkollok possibbli, wara kull lead li jista' jkollok. Fil-mistoqsija tiegħek semmejt tnejn, żewġ awturi Skandinavi, Karin Fossum u Indridason, Olandiż. Ironikament, Indridason huwa l-ewwel awtur Skandinavu li qrajt. Għandha ħafna awturi oħra Skandinavi li qrajt, jiġifieri Norveġiżi, hemm John Esbo, hemm Henning Mankell li huwa Svediż ukoll, hemm ukoll bħalissa Jussi Adler-Olsen l-istess huwa huwa Skandinavu, ovvjament għandi Irene Killian tiegħu ukoll li huwa Skoċċiż, dawk kollha bilfors jinfluwenzawk. Jinfluwenzawk għaliex Aħna, bħala persuni, wasalna fejn wasalna frott l-esperjenzi li għaddejna minnu fil-ħajja. Issa ovvjament inti bħala qarrej u kittieb tittaqra ħafna. Ħadd minna mu oriġinali 100%, bil forsi inti tax xofu tas-sorbi. Jiena ma xtaqx bl-ebda mod u bl-ebda manjera nagħmel il-gallo jisu xi superman. Huwa persuna normali, Għandu ħajja mqallba, ħajja personali, għandu vizzji għandu vizzji bħal għandu forsi ħaddieħor, għandu forsi għandu vizzji għar, għandu alkoholiżmu, jiġifieri. Il-fatt huwa li l-vantaġġ li għadu jkun jista' jimpatizza mal-vittmi. Huwa bniedem illi jħobb jaħdem waħdu ħafna, għalvolja ironikament imexxi tim. Huwa pjuttost asoċjali, jkun tikkonsidra kollox. Però mbagħad ovvjament għandu l-fatt illi jipprova jsegwi kull prova li jista' jkun hemm. M'hemmx ġenjalità fil-biċċa xogħol. U dik inħoss illi n-nies li l-qarrej qed jaqraw qed jirrealizzaw illi Gallo huwa persuna bħalhom. M'hemmx supereroj. M'hemmx il-bniedem li fl-aħħar mument jidħol jisalva x-xena kollha. Anzi, fil-fatt fil-verità bil-magħlub. Għana ħafna mid-drabi nagħmlu l-affarijiet konsegwenza kważi kważi dejjem nagħmlu pastart l-affarijiet. U dak naħseb dak kien l-iskop tiegħi li segwejt dik il-linja wkoll. Mhm. Tajjeb.
Issa, għanna hemm tendenza fil-pajjiż li każijiet ta' qtil ta' nies b'assoċjazzjoni mafjuża jiġu injorati kemm mill-pubbliku kif ukoll forsi mill-pulizija. Il-mentalità ta' ħallihom jinqatlu bejniethom. Bħala kit tip ta' stejjer li jinvolvu dawn it-tip ta' qtil. X'inhi l-fehma tiegħek dwar dan? Kemm hi perikoluża li niddistingwi fl-importanza ta' investigazzjoni il-qtil ta' mafjuż mill-qtil ta' ċittadin normali? Għalfejn ġibna l-FBI biex jinvestigaw il-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia u nħallu l-każijiet l-oħrajn kollha ta' car bombs pendenti qisu qatt ma ġara xejn? Maħemda minn l-aħħar parti tal-mistoqsija ma tngħaddi għal ebda waħda. Irrid nagħmlu distinzjoni, naħseb li hija distinzjoni importanti ħafna li ssir, illi fil-każijiet tal-bombi kellna l-aħħar wieħed kien fuq ċittadina normali, normali fi kuntest, meta tqabbilha mal-fatt illi l-bqija l-oħrajn kienu allegatament kriminali. Jiġifieri hemmhekk trid tagħmel distinzjoni qawwija bejniethom, hemmhekk il-mod ta' kif sew affarijiet diġà nbidlu, Meta jkollok każ ta' bombi huwa ta' wieħed każ diffiċli biex tinvestiga. Speċjalment bit-teknika tal-lum fejn inti tista' noqgħod erba' mili bogħod nagħfas nagħfas buttuna tal-mobile u noqgħod relax. Fil-kuntest tista' ma tista' ma verità hekk hija. Issa l-FBI daħlu għax ovvjament huma esperti fil-qasam tal-informatika u fattibni għalhekk in-numru għaliex intraċċaw lill-allegati qattiela. Issa, aħna qatt m'għandniex, u din ħafna nies jagħmlu l-iżball li jaħsbu illi l-Pulizija Maltija hija equipped daqs l-FBI Amerikana fejn tidħol teknika. Aħna m'għandniex id-database ta' fingerprints li għandhom l-Amerikani. tad-DNA li għandhom l-Amerikani, aħna qed nieħdu l-affarijiet kollox bil-mod il-mod. Veri, in-nies jaħsbu illi jekk jiena nfaqqa' subgħajja, il-każ jiġi investigat. Jiena naħseb illi jekk jiena delitt saħħi tnejn, nippretendi tlieta ntella' n-nies il-Qorti. U l-affarijiet ma jsirux hekk. L-affarijiet jieħdu ħafna, ħafna żmien. Għad għandna, għad għandna delitti li għadhom, għadhom mhux solvuti, għaddew ħamsin sena, sittin sena. Ma jfissirx illi l-Pulizija ma għamlux xogħolhom, ifisser li l-Pulizija ma kellhomx biżżejjed provi. Kien hemm każijiet, u daqq rajtu għax segwejt anke rapporti fil-gazzetti, li l-Pulizija kellhom suspetti qawwija f'persuni, imma ma jkollhomx provi neċċessarji biżżejjed li da jwassal fil-Qorti illi jista' jkun hemm konvinzjoni ta' ħtija. Da inutli jiena nissuspetta li Mark Camilleri, allegatament, wettaq delitt X, Y and Z, jekk jien m'għandux provi biżżejjed. Issa, fil-kwistjoni tal. Fi kwistjoni tal-bombi ovvjament hija xogħol diffiċli iktar. Għax m'għandekx fingerprints, m'għandekx bullets, m'għandekx kif entry wounds, m'għandekx moviment. L-uniku ħaġa li tista' tagħmel hija tifhem il-psikoloġija ta' min wettaq delitt. Tipprova tasal għall-aħħar passi tal-vittma. għall-aħħar movimenti tal-bidma, fil-verità, dak li sar li wassal kif, jiġifieri, hija waħda mill-affarijiet li affaxxinatni fil-każ ta' Daphne kienet il-fatt illi persuna, xhud, ra karozza bajda kontinwament fl-istess post. Xi kultant huma d-dettalji żgħar illi jagħmlu differenza f'każ. Jekk ħanaqbeż każi differenti, totalment differenti, l-Amerika wieħed mill-iktar serial killers, skużani, famużi kien kien David Berkowitz, li kien Son of Sam. Dan qabad minn ċitazzjoni li qala' għax ipparkja ħażin u xi ħadd induna bin-number plate u qabduha meta raw fuq il-post tax-xena. Ġifieri dawn huma affarijiet żgħar li they make or they break the case, technically. Issa, fuq l-ewwel mistoqsija, l-ewwel parti tal-mistoqsija kien fuq dan li nillimnaw lil xulxin. Din din l-ispiral tal-vjolenza li bdiet ma bdietx l-aħħar sena sentejn, ilha għaddejja mill-2012 żgur. Meta kellna diversi delitti li bdew minn attentat ta' qtil fi garaxx taħt l-art li by the way huwa post perfett fejn inti tista' twettaq delitt f'Malta, ikollok sett ta' garaxxijiet Erba' sura taħt l-art kif tkun taf li tiġri hemm isfel, impossibbli. U mbagħad ovvjament l-aggressuri sfaw maqtula mill persuna li joqtlu u minn hemm dejna ma twieti patti għal ieħor, eċetera, eċetera. Il u dan hu l-punt prinċipali tiegħi, il-kriminalità saret ħafna iktar sofistikata Malta minn kienet qabel. F'punt mir-romanz tiegħi stess bdejt ngħid ngħid illi kemm huwa diffiċli xar sar xogħol il-pulizija. Meta għandek għandek għandek kriminali daqshekk sofistikati li qegħdin pass tlieta erba' qablek. Li aħna ma konniex imdorrijin biha. Aħna konna nkunu dejjem jisu pari passu l-pulizija mal-kriminalità u nsolvuhom, issa nsolvuhom sena jew sentejn wara. Illum sar ħafna iktar sofistikati. Ovvjament, ma neskludix lanqas li forsi jista' jkollok min jgħidlek isma' lilna qed jagħmlulna pjaċir. Għax daqqa tgħidilna lil xulxin hi għalina inqas inqas ħesel. Imma da bħalma bħalma jidher inta tara s-serp u jitfaċċa ra serp oħra. Mhix xi ħaġa illi inti bħalma bħalma meta arrestaw fl-Isqallija lil Toto Riina u Santa Pawla eċċetera qabilhom faċċawni ġodda. Issa, ir-rappreżentazzjoni tad-dinja tan-negozju fid-detective novels ma hi qatt kumplimentuża. Dan huwa minnu wkoll għal Nex. Xi nebbaħ dan iċ-ċiniżmu fil-kittieba ta' dan il-ġeneru u xi nebbħu fik?
Iċ-ċiniżmu jiġi minn ħafna affarijiet li tara madwarek. Iċ-ċiniżmu jiġi mill-fatt illi għandek dinja illi llum saret saret ma taħfilha l-ħadd. Ċiniżmu jiġi mill-fatt li hawn ħafna ħafna ħażen. Issa mhux hekk nitkellem fuq Malta biss in ġenerali. Ehm, il-ħażen jorbot ħafna mal-flus ukoll. Ma fajtar, ma flus huma huma minn ewl id-dinja huma L-għeruq ta' ħafna problemi. Problemi fin-negozju, problemi fil-wirt, problemi oħra. Kien ukoll il-fatt li aħna spiċċajna rbatna ħafna l-ħalla tagħna prinċipalment dal-pajjiż ser il-flus. Għana naħsbu li l-flus huma il-passaport li ser jgħin nagħmlu nistgħu nridu bihom. Free pass. U xtaqtha tkun ukoll metafora tas-sitwazzjoni tal-lum, fejn aħna naħsbu li għax jiena għandi flus, allura jiena għandi għandi l-leġittimità li li nista' nwettaq kull legalità li tiġi f'moħħi. Aħna nafu li bil-flus tista' tixtri s-silenzju jekk trid, bil-flus tista' tikkummisjona qattiel. Jekk aħna naħsbu illi illi daqshekk diffiċli qed ngħixu f'utopja. Jekk jiena llum nixtieq nista' mmur Sqallija, jekk għandi 10,000 ewro x'ninvesti, inqabbad qattiel inġibu Malta, ngħidu isma' jiena tolli l-marka mill-ajr, full stop, ikun dal-post, dal-post, dal-post jiġu jikkummissjonati. Jiġifieri mhux daqshekk diffiċli, issa ovvjament x'inhu n-negozju mhux fis-sens ta' negozjanti, In-negozju, in-negozju fis-sens illi aħna nagħmlu a business transaction ilna, transazzjoni. Għax jekk jiena mmur nixtri il-servizzi ta' qattiel qed nagħmel negozju. Il-negozju hemmhekk huwa ħażin. Jiena hemmhekk provajt impenġi xena reali. Qed tiġri, u ġrat. Jiġifieri, wieħed mid-delitti li hemm f'Nix, prinċipalment huwa mnebbaħ minn delitt li kien seħħ Birikara xi ħames, sitt snin ilu. Rajt li qtil ġewwa l-Butterfly Bar, Birikara. Jiġifieri, dawn huma affarijiet li jiġru. Mhumiex affarijiet straordinari li aħna li aħna jista' maqtu għajn għalihom u aħna qed ngħixu qed ngħixu f'vakum li ma jeżistux. Huma affarijiet li jiġru. Ovvjament, La nikteb fuq il-krajm, bil-fors li nikteb fuq il-ħażen. Umuru ħadef ħadha flimkien, jiġifieri dajla ġej minn żmien Abel u Kajin ħażen, kien l-ewwel delitt storikament kien qisu dak huwa d-delitt ta' Abel u Kajin qed ikkonsidrat. Jiġifieri ma ħossx illi eh, qed impenn ġielda, qed inkun ċiniku iva, naqbel. Ovvjament għax hemmhekk inti inti qed tara l-istampa li qed tara f'ħajtek fil-verità trid Tressaqha wkoll fil-kitba tiegħek. Tajjeb, issa Mark hawnhekk ġibtilna sensiela ta' kotba li b'xi mod jew ieħor influwenzawk jew affettwawk. Għidilna xi ħaġa dwarhom. Mela, kieku stajt ġibt il-Bibbja kollha ma ma kien possibbli. Mela, hawnhekk għandi Enduring Love ta' Jimmy Keown. Dak ktieb influwenzani mmens fis-sens speċjalment il-ftuħ tiegħu. Hija premessa ħafna ħafna sempliċi fejn għandek hot air balloon li jaħrab u żewġ persuni jipprovaw jsalvaw il-persuna li hemm ġo fiha. U minn hekk tinbet storja dwar ossessjoni, hija xi ħaġa fenomenali. Hawnhekk għandi Cormac McCarthy, The Road, dawk ktieb favorit tiegħi għal dejjem ta' dejjem għammen naħseb. Eh, huwa ktieb li minkejja li minn ġenitur hija ktieb dwar missier u iben illi qegħdin fl-Amerika post-apokalittika u tara ovvjament mhuwiex easy reading, imma huwa maġiku ħafna li fil-vera tinsa kelma. Dan huwa il-kan li terrakotta, witmi ħafna li għandi tiegħu Andre Camilleri. Ja storja ta' mħabba minn suġa fuq 60 sena imma hija storja polizzeska wkoll. Għal min ma jafx forsi dan huwa minn ħolq il-Kummissarju Montalban u wieħed ukoll mill-ikbar influwenzi tiegħi fuq il-karattru tiegħi Gallo. Hawnhekk għandi wieħed ieħor importanti ħafna għalija wkoll li huwa In Cold Blood ta' Truman Capote, dan huwa dwar eh, dwar Truman Capote li mar intervista żewġ qattiela li qatlu familja sħiħa fl-Amerika fi ħamsinijiet u dwar il-faxxinu ta' Truman Capote lejn wieħed minn qattiela infushom meta kien imur intervista fil- u ħoloq nilġa bejn L-intervisti tiegħu ma' qattiela flimkien mar-rakkont tad-delitti fihom infushom. Hawnhekk hawn iż-żewġ kotba l-oħra tiegħi wkoll li ġew qabelhom. Ġibthom għas sempliċi raġuni li biex wasalt għan-next ovvjament. Kien hemm dak kienu il-pedamenti ta' qabel jew l-skaluni ta' qabel. Grat lejhom, ovvjament jien dejjem ħossni prova nitjieb, imma ovvjament jirrappreżentaw dinjiet differenti, ovvjament kull darba Nipprova nuri dinja differenti, imma ovvjament hemm l-iżvilupp tal-karattru li għadu għaddej. Ehm, Għaw ukoll Station 11 ta' Emily St. John Mandel, dok li preċenti ħafna ta' xi sentejn ilu, mhm. dwar ukoll jirrakonta storja f'Amerika differenti, tibda fil-Kanada u l-Amerika, dwar grupp ta' teatrali li jibda jimxi madwar l-Amerika jipprova jaħrab minn dinja totalment differenti li ħalla warajh. Hawnhekk hawn polizjesk ieħor li influencer ħafna anke bħal Andre Camilleri li huwa ta' Rankin Notes and Crosses mhm. li huwa l-ewwel wieħed fis-sensija ta' Rebus. Illum wasalna 21 jiġri nista' nimmaġina kemm kemm kien hemm imma Kemm kien hemm minnhom. U ħallejt l-aħħar hija letteratura Maltija apposta. Huma tliet kotba totalment differenti minn xulxin. Dan huwa xemx wis sabiħa, Theresa Stanjo, li nsellimlu, ħabib kbir tiegħi. Ehm, ġifieri ma kontx naf li nistema' bajżt, imma dan huwa ktieb li jogħġobni ħafna immensament għax tani l-idea kif tkun perspettiva minn karattri differenti. Huwa miktub bi stil li jogħġob ħafna lili, l-stil tan-nies, ngħidu jiena. Dak ktieb ieħor li ħareġ fl-istess żmien li huwa l-istejjer strambi ta' Sara Susamut ta' Manuel Sud, awtur li jiena nadurah, onestament ngħidha pubblikament din. Ehm, kelli xorti jgħallimni dis-sena, jiġifieri s-sena li għaddiet propjament, daħal fl-istess żmien ta' dak, jew żmien qisu ż-żmien tar-revival tal-ixuxtrar tal-letteratura Maltija fil-bidu tas-snin 2000, ma' waqt għalija bellezza li kull min iħobb il-letteratura Maltija għandu jaqra. U dan, għan spiċċa bih, huwa Franz Ebejer, id-drammaturgu per eċċellenza naħseb għalija fil-letteratura Maltija, ironikament jismu Lim Nhar Żmien Iqtil. Niftakar qrajtu għax kellu t-tajt Lim Nhar Żmien Iqtil, ma ħadni fuq triq oħra. U anke għal fatt illi huwa miktub Malti birqum, u fatt jiena Franz Weber naħseb kien l-iktar persuna li ressaqni lejn li naqra drammi qabel ma kontx naqra drammi. Naħseb jiġifieri x'għal ġibt kotba iktar, jiġifieri għalhekk ġibt il-kotba kollha li influwenza u naħseb kien ikollna problema enormi probabilment.
Ekku. Grazzi ħafna wasalna fi tmiem l-intervista. Interessanti ħafna kollu li kellek xi tajt. Aħna wasalna fi tmiem episodju ieħor ta' Wiċċ Imbwiċċ u narawkom il-ġimgħa d-dieħla biex niltaqgħu ma' awtur jew awtriċi oħra.